Ie, mae fe'n jyst... Fi mor ha- mor hapus bod fi 'di cael y profiad yna. A ges ti, wrth cwrs, fynd i'r judge's house, fel ma' nw'n dweud. Ie. A ges ti mynd i Malibu! Malibu am chwech diwrnod.
Neis iawn! Ie, ie.
Ma' fe'n gwahanol iawn, iawn i Clydach. Ond ma' fe yn. Ie. Ma' fe mor brydferth a ma' palm trees ym mhobman a traethau a... Ie. ...Cadillacs a Bentleys yn mobman so ie. O ti'n gweu' 'tho fi bo' dim Cadillacs a Bentleys yn Clydach te o's e? Ni ddim yn credu ma' nifer ohonyn n'w. Ond wrth gwrs mae e'n lot o waith yndyw e ti'n gwbod ni cy jyst gwylio o fe i ti nage ti'n gwbod o'dd lot o waith i neud. Ie a o' chi ar y go' a a rai withe o' chi ddim yn gallu bwyta achos o'dd popeth ma' raid i chi neud ond yym ma' jyst yn brofiad anhygoel a fi 'di mwynhau e. a ma' ma' fe'n od i rywun fel fi i neud rwbeth fel 'na mae ddim yn mae ddim yn digwydd so ma' jyst yn o fi mor ddiolchgar a yr holl cymorth fi 'di ga'l hefyd o pawb yym r- fi mor ddiolchgar jys diolch yn fawr. Wel llongyfarchiade mawr i ti ond ti 'di bo' 'n canu wrth gwrs... Ie. ...trw dy oes on'd wyt ti? Ie dechreues yym dechreues i neud Eisteddfode pan o'n i'n wyth mlwydd oed a wedyn jyst 'di Mynd o fanna wedyn. Ysgol, pa ysgol wyt ti? Um, ysgol Gellionnen, a wedyn yeah. Ysgol Bryn Tawe. Ysgol Bryn Tawe. Yn siŵr bod yr ysgol yn falch iawn ohono oh, ti. O, maen nhw yn, ie. Yeah, maen nhw bod yn rili really dda. So, o ti'n canu lot yn yr ysgol, o ti... Fe dyna o ti wastad eisiau neud? Ie, yeah, wastad eisiau neud canu. Um, o'n i ar y côr, parti merched, ysteddfodau pob blwyddyn. O'n i eisiau neud popeth, ti'n gwybod? Ond um, A wedyn yym fi 'di neud Theatr and Drama yn prifysgol blwyddyn cyntaf a fi 'di roi hwnna ar pause am nawr yym jyst am hwn yym ond ie fi jyst isie fi jyst isie perfformio. Ie. Ti gwbo bod ar y llwyfan a chi'n teimlo'r tân yn eich bol a ma' fe'n anhygoel. A fi'n siŵr bo' pawb nawr isie gwbod shwd un odd Simon Cowell. Ie. Ges ti gwtsh 'dy fe fan 'na do fe? Ie. Ti'n gwbod o'dd e'n o'dd e'n ddyn neis t'mod? O ma' fe'n mor mor lyfli a ma' fe'n neud i chi'n teimlo'n cyfforddus a ma' hwnna ma' fe jyst yn rili neis a rili lyfli a ma' fe'n normal a fel ni a ma' achos ma' pobol yn gweud bod e'n gas a achos ma' fe lan fyn 'na mae'n neud bos on' mae ma'n ma'n jyst yn rili neis a O, yeah.
wel ti di wneud yn arbennig o dda Diolch ac o ti'n dweitha fi cyn i ni ddod lawr fan hyn bod ti di cael pobl yn ffonio ti yeah. a diddordeb i roi gwaith i ti yn y West End a phethe. Ie, yeah, ie, yeah. pobl di bystio fi ar gyfer waith yn y West End a um, hefyd mae pobl di danfon fi um, tracks ar gyfer recordio. So mae jyst uh, nawr i fi wneud y penderfyniad o ble fi'n mynd i mynd a